جو بھی لاکے چلو ٹھیک ہے اللہ پاک تندرستی دے سی اللہ پاک صحت دی بادشاہ دے سی آج دا ماشاءاللہ پیارا جے ولاگ کرنے شروع تے موسم تواڈے سامنے سوانا سوانا لگدا پے تلے دھند فوک لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا لیول دا موسم ہے تے آج دا ولاگ بڑا وی آئی پی سرائیکی کلچر تے سرائیکی نظارے پاک ویلیج لائف تے خوبصورت جے نظارے کرنے شروع تے تساں ساڈے نال راونا جڑے راونا ہے محبتہ نے انہیں پیارے پیارے کمنٹ کرنے کھڑے ہیں اساں اپنے کیبن دے وچ حال ہی اساں کچھ بھی گیا نہیں کیتا ڈبے شبے اساں کوشش کیا نہیں لائی تے مزید لینے ڈبے شبے روزی روٹی کرینے تاکہ اپنے پیارے پیارے ویوراں کو بھی نال رکھے سو محبتاں دے سو اور پیارے پیارے ماحول بھی نال دے سو اے بھی ودے ودے پتہ نہیں کو خیر ہے کیا کریندا ودے سکول نہیں گیا سکول گیا تھا او یارا خدا دا نام بنا کر سکول گیا کر تو تو ہی ساری طرح ویلاگر بن ویسے او نہیں نہیں ہاں اللہ
اچھا ویور جو بھی ہے چلو ٹھیک ہے تے باقی امید کرے سو آج دا ویلاگ دلچسپ تھی بنا لے تے جتنے بھی دوست آپ ساڑھے چینل تے نوے نوے ہیں محبتہ دے میں ساکو سبسکرائب مارن جلد جلدی مارن سبسکرائب تے آج دا پیارا جا ویلاگ کرے سو شروع تے مزید تو ساڑھے نال جڑا رہنے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے تا دل تو تھوڑا شکر گزار ہیں ویڈیو سکیپ نہ کیتی کرو ویڈیو پوری واچ کیتی کرو تھوڑی تا مہربانی ہو سی تا دل تو مہربانی ہو سی ساڑھی ویڈیو پوری واچ کر چھوڑی کرو تے ماشاءاللہ پیارا جے نظارے تاکو لکھے سو خوبصورت جے پاک ویلیج لائف دے خوبصورت جے تے میں آدھا کہ میں آدھا محال بنایا آج دا تے اللہ پاک میں ہمیشہ ہر مسلمان کو جیتے رکھے تندرست رکھے فٹ فاٹ رکھے ہر مسلمان دیا پریشانیاں لوگ تکلیفاں دور ہوئن

ساؤنڈ چیک کرو بالکل سلو کر دی سی ریس چھوڑ دی سی ہوں ویور سپیڈ پکڑ گئے ڈے دے پہ وینا کمال ہے ویور ہک منٹ دی ویڈیو تھی گئی حالی نہیں مکی ہو پچھوں کافی ودی ہے چلو ماشاءاللہ خیر ہوے ویور محبتہ منڈیاں کرو پیارے پیارے تے مجاہد صاحب بھی آندے پین ہاں بھائی مجاہد صاحب سلام تے کر چھوڑو سنگت کو سلام تے دے چھوڑو لو ویوار سلام تھی گیا مجاہد صاحب دا اے ان سارے مجاہد صاحب کیڑے ویندے پے وے کیا کھاون ویندے پے وے چپس رول کیا بات ہے ویوار مجاہد صاحب اور چپس رول کھاون ویندے پے چلو ماشاءاللہ ونجو سلام کر چھوڑو آئے کر چھوڑو آئے ٹھیک ہے ویوار اللہ خیر کرے ماشاءاللہ ویور سورج نکلا کھڑا ہے بڑا پیارا نظارہ لینا پہ لیدے بے ویور خوبصورت یہ نظارہ سورج دا کیا بات ہے ویور میں آدھا لیول دا ویور سورج نکلا ہے پیارے پیارے جانور چکدے ودن خوبصورت جے اے بزرگ ہوری ودن جانوراں دے نال دے ایڈو ماشاءاللہ کیبن دے اگو جانور ہی جانور ہیں سارے تے ماشاءاللہ سارا نظارہ پیارا جیاں تے ماشاءاللہ ویور جس ٹائم جانور آویں ہیں تو بڑا پیارا ماحول نظر دے خوبصورت جیاں میں آدھا کہ چس سال ہیں اے سارے جانور ہن پیارے جے ویورو ڈیدے پے وے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویورے نہ دے آپ دین پرلی سائیڈ دے مجید صاحب ہی ودن تھے سوٹی چاہ کے جانوراں دے پیچھے میں دا کیا بات ہے کیا نظارہ ہے ویور

تے لیکن تہاکوں اج دا ولاگ سارا پسند آسی اور کیونکہ اساں پیارے پیارے وچ شاٹ گھدے ہن پیارا پیارے ماحول دے شاٹ گھدے ہن تے ایڈو ماشاءاللہ آتی بھائی انڈے لے کے جا رہے انڈے انڈے کی آواز لگانا
آواز تو لگاؤ گرم انڈے لو پیارے جے ویورو گئے انڈا کھامڑا ہوئے ساکو ڈسو تے اے ہن سارے آتی بھائی اے انڈے سیل کرے انہوں نے بی ایف کوٹ چھوٹ جرسی شرسی لا کے تے انڈے دے بیندے پین تے مزید آج دے ولاگ سارے نال اے بھی حاضر تھی ہے تے باقی تساں محبتاں کرنیاں ہن محبتاں دے وچ جتنے وی دوست احباب ساڈے نال نویں آئے ہن ساڈی ویڈیو سبسکرائب مرے سن آتی پے ذرا تساں آکھو ساڈی ویڈیو چینل سبسکرائب کرو۔ جی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اب ہم انڈے بیچنے جا رہے ہیں محنت کرنا بھی لازمی ہے اور بازار جائیں گے بازار میں نام بھی چلتا ہے اور کام بھی چلتا ہے۔ کیا بات ہے ویور کیسی کیسا ڈائیلاگ آتی بھائی کوئی شعر کوئی سٹوری کوئی محبت والی کوئی گال۔ کوئی سارے پیارے جے ویوراں کو محبت کرنا لیں کوئی سنا دو کوئی سنا دو چل آنڈیاں آنڈیاں دے بارے ڈاس دے کوئی آنڈیاں دے بارے ہمیں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے نا ہماری ویڈیو چلتی پہ آتی بھائی ویڈیو چل رہی ہے ہاں چل یہ دوبارہ آنڈیاں دے بارے ڈاس دے کہاں جا رہے ہو میں جی مارکیٹ میں جا رہا ہوں محنت کرنا لازمی ہے

کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت تہہ دل توں معذرت کیونکہ نویں نویں آں پتہ نی لگدا زیادہ اور انشاء اللہ تعالی کل نیکسٹ ٹائم نواں ولاگ گھن کے آسو پیارا جیاں جی لالا چمکیلی ٹیپ نہیں نہ ٹیپ نہیں ہے ویرے ساڈے کول چمکیلی ٹیپ نہیں ہوندی سائیکلاں والے کولوں ملے گی سائیکل والے کو ہاں او مین بازار جائیں گے نا سائیکلاں والا اوتھوں ملے گی تے اج دے ولاگ نال ساکو دیسو اجازت اور اللہ حافظ ویور او لڑکا آ گیا اندر گال کرن پہ گیا سے پیارے جے محبتاں بارہ اللہ نگہبان